N'e momentonan aki miembronan tin oportunidat pa hasi pregunta riba Capítulo dies tres, cu ta Ministerio di Husticia. Un bon minina Minister Hato y su comitiva. Mi ta habri e prome tanda, mi ta pasa palabra pa Señor Marcelino. Danki Señor Presidente. Atendiendo un di e ministerionan di mas grandi. di nos presupuesto, tambe cu bo ta mira e forsa di eigenlijk con bo tin cu funciona pa siguridad di bo pais. Den e cuadro aki nos tin algun pregunta pa e Ministerio, entre nan, nos ke sa, sigur haciendo varios intento riba e proceso di con nos ta salvaguardia derechonan humano den nos pais, unda nos ta para? Riba e investigashon di e e dama colombiano cu bou di bista hudicial a fayece na aeropuerto, segun e versionnan cu a sali di KPC mes den publicidad, pero cu despues cu nos a manda e pidi e vragenuur tambe cu minister mes tambe dici di e ora ey ta bay cuminsa un proceso di. di inisiá un investigashon. Nos ta hasi e preguntanan aki riba e kuadro di kon nos ta mira e proseso sigur kon nos ta atendé ku imigrantenan, personanan di otro, nos bisa di otro nashonalidat den nos pais i sigur si nos ta konsiderá nos mes un pais ku ta respetá su mes. Pero no solamente den e kuadro aki ku nos pilar ekonómiko di mas importante ta turismo. Nos mester por mira i sa unda e desaroyo riba e proseso aki ta i kiko Ministerio di Hustisia ta mira tambe den e proseso ku nos tin ku traha i fortifiká kon nos trato den e kuadro di inmigrashon pa ku hende den su totalidat ta mikesá di Minister di Husticia tambe con nos tin cu mira cu Gobierno ta mira e efectividad di Ministerio Publico. Con nos ta por yuda den e cuadro aki? Nos a bini cu diferente mocionnan den e Parlamento aki cu te dia djawe nos no ta mirando con den e cuadro e capacidad cu. OM ta pidi den fortificacion pa por haci investigacionnan cu nan por bisa, laga nos bisa, persigimento di e white collar crimes, pero tambe den e cuadro aki riba e cuadro importancia di fortificacion di e aparato hudicial den su totalidad, pues no solamente Ministerio Publico pero tambe Polis y tambe hasta nos tin cu mira den e cuadro aki Hof van Justitie. den su procesonan di tur locual cu nan peticionnan tambe ta den e cuadronan aki. Cua ta e proceso caminda cu Gobierno tambe ta mira pa cu seguridad di pa salvaguardia seguridad di nos ciudadanonan cu. E kapasidat di sigur nos KPC ta wòrdu bon fortifiká den e proseso ku nos ta mira den nos presupuesto awor aki. Nos ta mira ku esaki por yuda i warbòrg sigur riba e kuadro di kapasidat di polis. Kon nos ta mira den e kuadro aki importante tambe ku e stapnan konkreto ta wòrdu tumá pa. Na nos bisa eliminá kriminalidat mas efektivo den nos pais, nos ta mira esaki reflehá riba e kuadro di kon nos ta mira sigur e kriminaliteitsbestrijding. Nos tin ku komprondé tòg tin deklarashonnan ku ta sumamente kompliká ku ta bibando efo den nos komunidat, anto nos ke sa nos ta un narkostat? E efektonan di kosnan ku ta sosodiendo den nos pais i ku ta yegando den nivelnan di mas haltu di nos estado ta pone ku nos ta un narkostat. Pasobra e efekto ku e ta pone riba imágen di bo pais, nos tin ku kuminsá hiba e diskushonnan aki, Kon nos ta sigur? Eliminá bestrijd e nivel di kriminalidat di e nivelnan aki i kon nan ta sigur di e kuadro aki desgrasiá bida di hopi famia. Kua ta e stapnan konkreto ku nos por mira ku den e kuadro di efektividat e esaki ta wòrdu hasi pa medio di e gobièrnu? Den e otro kuadro mi ta kere ku ta importante tambe pasá foral riba e proseso ku nos ta kanando. Kon nos ta yegando na e Caribe Selet pa Hoog Raad? Pasobra mi ta kere ku ta un kos sumamente importante pa nos tin e refleho i e konteksto karibense den e kuadro aki desde na momento ku despues ku nos a hasi e petishon aki durante di e bishita di e Tweede Kamerleden Commissie di Veiligheid en Justitie. Anto awor ke nos ta komprondé ku e proseso ei tambe ta kanando via di JVO kon nos ta pará enanan i den otro kuadro mi ke komprondé Tambe sigur minister den cuadro segun mi for di ai pasa a primintí brigada di singuridad un mei miyon florin. Un di e proceso aki ta canando awor kico tin y con nos tin cu sa tambe con ta sosodiendo riba e efectividad di e fondo di criminalidad. Kon nos por mira esaki pa ku Parlamento i den su totalidat kon nos por hasié muchu mas mihó? Ku esaki mi a terminá mi preguntanan pa e kapítulo aki. Danki, señor Mercelina. Mi ta pasa palabra pa señor Martina.